karibu sana Ah, twarĩrie twanĩrie na mũthenya wa ũmũthĩ no nyende twarĩrie kana tũtũmĩre ndũmĩrĩri ya tũtũmĩre bamĩrĩ ya Sami Boy ndũmĩrĩri ya kũmomĩrĩria na kũmera maũndũ mothe harĩ Ngai kana he mũndũ wĩtĩtwo nĩ Ngai nĩ mekĩkaga kĩa wega kuohwo gwake maica Ngai ararĩ kuo na Ngai ũrĩa arĩ na Joseph nowe Ngai ũrĩa wĩ kuo mũthĩ na kĩho kĩa maica no kĩgarũrwo koguo ũndũ ũrĩa tũrabatara gwĩka ta ahonoki kana Christians nĩ kũmĩrĩria family ĩyo na kũrũgama nayo if there is any support we can give to the family reke tũhe family ĩyo support kana nĩ mahoya kana nĩ nĩ finan- financial support reke tũmahe nĩgetha matuĩke a gũkĩũmĩrĩria nĩ njiguĩte many Christians makĩaria maũndũ maingĩ matiganĩte na ti kuga atĩ niĩ ndoka kwaria ũhoro ũrĩa wĩ wa ma ndiũĩ mũno makĩria kana Sami Boy nĩ ahĩtanĩtie na watho wa bũrũri tondũ it's true that ona wĩ mũhunjia kana wĩ mũini kana wĩ mũhono kana wĩ bishop ũngĩhĩngĩca na watho wa bũrũri no wohwo na matua macio makorwo maumĩte kwa Ngai na makinyanĩrio na wendi wa Ngai ũkorwo ũkĩhinga no the whole idea is O na hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ maũndũ-inĩ macio mothe maritũ, wendo wa Ngai no ũkoragwo ũrĩ igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, na kwoguo ngenda kuoya mweke ũyũ kũhoera famĩlĩ ya Sami Boy momĩrĩrie na mathiĩ na mbere na kũhoya, na ta ciugo ciugĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Ayubu hĩndĩ ĩmwe, thĩiniĩ wa Ayubu ithathatũ na mũhari wa fourteen, akiuga atĩ... to him who is afflicted, kindness should be shown by his friend, even though he forsakes the fear of the Almighty. Ayubu oigire atĩ kũrĩ mũndũ ũrĩa afflicted kana mũndũ wĩna mathĩna mũndũ arahĩtũkĩra challenges mũndũ arahĩtũkĩra mũrimũ mũndũ arahĩtũkĩra mathĩna mũndũ arahĩtũkĩra ũritũ oro wothe atĩ nĩ abatiĩ nĩ kuonio kana gwĩkwo maũndũ mega nĩ arata ake agathiĩ na mbere na kuuga atĩ ona angĩkorwo oranĩtwo na ngai ũguo nĩ kuga angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ kũgwa gwĩte mũndũ ũcio nĩ oranĩtwo na ngai mũndũ ũcio nĩ akararĩtie ngai atĩ mũndũ e thĩna-inĩ nĩ abataraga kũmĩrĩrio nĩ arata ake na nĩkĩo tũkĩte tabarata a Sammy Boy tũnainaga nyĩmbo igatũrathima na nĩ tũretĩkia ona thutha ũyũ arĩkia kuma ekuuma e mwega biũ ena maguta maingĩ tondũ ayumbu oigire atĩ na nĩ njũĩ arĩkia na niĩ nĩ ngaumĩra mwena ũrĩa ũngĩ hana ta thahabu ũguo nĩ kuuga uh, Sammy Boy whatever you are going through ngai arĩ na plani njega na nĩ ũkaumĩra mwena ũrĩa ũngĩ na wĩine nyĩmbo nene na ciĩna hinya na ikomĩrĩria andũ na igateithia andũ na njĩra nene ayumbu akiuga atĩ rĩrĩa mũndũ e mathĩna-inĩ nĩ abatiĩ nĩ kũmĩrĩrio nĩ arata ake Nĩ abatiĩ nĩ gwĩkĩrwo hinya nĩ arata ake, nĩ abatiĩ nĩ kũigua ciugo njega kuma kũrĩ arata ake, ona angĩkorwo mũndũ ũcio nĩ oranĩtwo na Ngai. Na koguo famĩlĩ ya Sami Boy harĩa hothe mũrĩ, gĩai na hinya na mũmĩrĩrie na mũrũgame na mwĩtĩkĩre, ũguo gũthiĩte nĩguo gũthiĩte, no mũmenye itua rĩa mũico, itua rĩa mũico rĩrĩ na Ngai. Na kũrĩ Christians arĩa ma Mendaga opportunity rĩrĩa mũndũ e thĩ, nĩgetha hihi mamũthinĩkanie, nĩgetha marie ũhoro wa arĩa mũndũ ũcio arĩ mwĩhia, ũrĩa mũndũ ũcio abatiĩ nĩ kuona ũguo onete. Nĩ ngwenda kuga ũcio ũciaigirwo nĩ Ayubu, thĩinĩ wa Ayubu ithano mwarĩ o ithathatũ, akiuga, Afflictions kana mathĩna matikũraga tĩri-inĩ, mathĩna ti mũmera, mathĩna ti mũtĩ atĩ ũgũtũra ũhandĩtwo kũu ũrĩ. Akiuga atĩ mathĩna matikunũkaga tĩri-inĩ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, mathĩna makoragwo oro gũkũ rĩera-inĩ, moritũ na challenges ikoragwo oro gũkũ. Ũguo nĩ kuga no ciũke gwaku rũciũ. Kũguo tiga kuona mũndũ ũcio wĩ hatĩka-inĩ, ta ahĩtĩtie mũno, kana tarĩ Ngai ũmũtirikĩte. Thĩna ũcio ndũhandĩtwo gwake. no ũke gwaku rũciũ no ũke gwitũ rũciũ koguo njĩrĩrĩ njega na ika a christian nĩ kũrũgama na mũndũ ũcio wĩ hatĩka-inĩ nĩ kũmũmĩrĩria na makĩria kũmũhoera na ũndũ ũcio nĩ ũcokaga kũrehe kĩrathimo harĩ mũndũ ũcio thutha na ũgacoka gũtũma mũndũ ũcio eka ũguo ũndũ mwega ngai amũrathime arata he mũmagĩrĩria ayubu marĩ arata marĩ a- a- a- matarĩ na ũũgĩ ũrĩa wagĩrĩire tondũ mamwĩraga maũndũ ma magũkorete makoraga andũ arĩa aganu Na maka insist mũno atĩ nĩ Ngai ũmũninũki, ũmũhũ, ũmũherithĩtie, na nĩ waganu wake ũtũmĩte one ũguo. No mũico wa ũhoro ũcio, na mũico wa rũgano rwa Ayubu, Ngai akiuga andũ acio nĩ mamũrakarĩtie, na akiuga Ayubu atangĩmahoera, andũ acio Ngai ndangĩmetĩkĩra. Kwoguo no twende Sami Boy harĩa hothe ũrĩ ũmĩrĩrie, ũmenye nĩ tũrakũhoera, na nĩ twetereire atĩ mũthenya ũmwe, Ngai nĩ egũtũma ũũ, nĩ ekũhingũra mĩrango ya njera, na nĩ ũkuumagara, na nĩ ũkuuma wega, na nĩ ũgũcoka na ũcoke ũtungata-inĩ waku, na ũcoke wĩ mũndũ ũngĩ mwega, na Ngai akũhingũrĩre irathimo cia double double. Maandĩko makaiga atĩ maũndũ mothe, all things, kana ngai nä atåmaga maå ndå mothe matuä ke magä rä ru ihinda rä amo rä akinya thĩinĩ wa ihinda rĩa ngai we don't know the timing of god ũtuä kana ngai ekwenda gäikare mwaka ũmwe kana ĩrĩ kana ĩtatũ kana nĩ igana no nĩ atĩ ũrĩa tũretĩkia nĩ atĩ thĩinĩ wa ihinda rĩa ngai ndonaga kĩrĩma kana nduma ndarĩ njera ũngĩingĩra atĩ uge ngai ndangĩgũkinyĩra gũtirĩ irima ũngĩingĩra ngai agĩgũkinyĩra gũtirĩ handũ hariku mũno ũngĩthiĩ ngai agĩgũkinyĩra nĩwe warutire jona ndainĩ ya kĩũngũyũ na kĩũngũyũ kĩarĩ rungu rwa iria no ngai akiuga kana ngai akĩaria na agĩtũma kĩũngũyũ gĩtika jona ndagatuĩke digested ta irio ũrĩa kĩũngũyũ kĩrĩa gĩkahũna but uh, ngai agĩtũma kĩguũ kĩu kĩmũtahĩke thĩinĩ wa ihinda rĩake the secret was arĩ hau ũritũ-inĩ ũcio na arĩ ndainĩ ya kĩũngũyũ na akĩonaga mũtũrĩre wake nĩ werekeire gũthira maandĩko maigĩte agĩkaĩra ngai wa igũrũ ndageririe kũrũa na kĩũngũyũ ndageririe kũrũa na hali ĩrĩa arĩ nayo aririe na ngai na maandĩko maigĩte nake ngai akĩarĩria thamaki na ũrĩa ithuĩ tũngĩka kana ũrĩa ingĩenda samiboy wĩke wĩ kũrĩa guothe ũrĩ aria na ngai aria na ngai tiga kwaria na thamaki thamaki ũkũmeretie ũngĩmĩaria ndĩngĩkũigua no aria na ngai ngai arĩ na hinya wa kwaria na thamaki ĩrĩa ĩkũmeretie na thĩinĩ wa ihinda rĩa ngai nĩ ũgũtahĩka na koguo ũmĩrĩria na ũrũgame na weterere ngai mwathani akũrathime mũno na gwĩke wega